Ha khensa ngopfu le channel ya matimba ya manana mali YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni na mhaka hi leyi mi ta comment kwala mi nga ta comment kona mi ta ni lulamisa kwala mi nga ta ni lulamisa kona mi ta engetela kwala mi nga ta engetela kona mhaka leyiwani ya hisa na mina just leri ni nga ri mbala la ra ni tika Hi ku wun'wani wa ti-followers or ti-subscribers ka ti-social media platform ta mina i fika a ni vutisa xivutiso lexi, ta xi paka kahle. A ku Maluleke hi mina Chabalala, loko ku ri mina Chabalala ni ri so, ivi Maluleke i teka yini i teka nsati loyi a ri wa mina or nhwanyana loyi a hi hanya swin'we a ni nga n'wi lovolangi ivi hi va na xihlangi swin'we loko hi va na xihlangi swin'we ivi xihlangi lexiya xi kula a ni Xitsonga va ri yini rhanga va koka na n'wana Ivi wena loko i ya ku lovoleni loko i ya ku lovoleni i fike i lovola na n'wana luya i ta na n'wana luya ivi ku ka maluleke va n'wi amukela ku i n'wana i n'wana maluleke tanihileswi nga koka rhanga na n'wana n'wana i kurile loyi i lava ku ya teka nsati i lava ku ya ku lovoleni xana loko siku ri fika ra ku ya eku lovoleni loko va ku xuma xi lava ku phahliwa xi ta ya xi ya phahliwa kwihi xana loko a ku xuma xi ta xi ya phahliwa kwihi xana i ni vutise xivutiso xexo. Xuma swi ta ya hi mindyangu yaleyo yimbirhi, swi ta ya hi muti wa ka Chavalala na muti wa ka Maluleke, a ni laya a ku lowu nyimpi, ku endleriwa n'wana vumundzuku bya bya sorry ku endleriwa n'wana vumundzuku ku ri a ta kota ku tshama kahle na nsati wa yena. Va ka Maluleke na va ka Chavalala va ta tshama hansi va vulavula. Maluleke i ta rhuma tintsumi le ka Chabalala a fika a va byela ku yi fambani mi ya va byela ku Maluleke i ri n'wana wa n'wina ekurile i ya ku lovoleni ka nsati se mhaka ya xuma hi swi endlisa ku yini ku va hi lava ku phahlela xuma lexiwani hi ta swi endlisa ku yini hi ku mina as Maluleke n'wana loyiwani mikwembu ya n'wi tiva mara. Ku fanele ku va na ndhawu laha xuma xa yena xi nga ta xi ya phatluriwa kona ka papa wa yena wa ngati hikuva wena chavalala wa hanya va ta fika va vulavula sweswi va nga vulavula xiswona va twanana ivi Maluleka a ku yini n'wina va ka Chavalala ka xuma lexi loko ku ri ka nxuma i vo ma hundred thousand like xikombiso ni ma swi tiva ku lovola masiku lama swa durha. Tekani two hundred rand mi ya mi ya phahla mi teka n'wana mi ya mi ya phahla kwala ka Chabalala mi phahlela xuma xa n'wana ku xuma xi kota ku famba kahle le, mina kwalano a ni a ni na voni nandzu hi nga holovi ivi swi va kahle, ivi se loko ku vuyiwa loko ku vuyiwa ku lovoleni va ta va ya vikela Chabalala ku hayi va ri va fambe kahle loku lovoleni Loko ku ri ka i Maluleke i ta pfumela i ta vula no tisa ni vanhu vambirhi va ka Chabalala va ta va ta heleketa va ta heleketa ntukulu or va heleketa n'wana yini le ku lovoleni vanhu lava va ta vuya ivi loko va vuya ku fika ku endliwa sweswi swi endliwaka loko ku ri ke ni ku vuyiwe na bodlhela or ku vuriwe na byalwa byo karhi Maluleke hi yena a nga ta vula ku hayi leswi ku nga vuriwa na mbuti vamasi va nga tekani nenge. mi ya nyika mi ya nyika Chabalala a dya yini a dya nyuku wa n'wana kumbe tekani bodlhela mi ya mi ya nyika Chabalala a ti nwela kumbe tekani timbirhi because a n'wana loyi a lawula hi mani i lawula hi Maluleke ivi Chabalala a teka nyama liya a ti dyela ivi ku tsakiwa a ri kwihi a ri mutini wa yena mara lava loko va kha va tlangela makoti va va va kha va tlangela ku a mutini wa mani. wa Maluleke masiku lama ku nga na ti-traditional wedding ku nga na ti-white wedding Maluleke i ta vula ku hayi wena Chabalala leswi ntirho lowuwani wu nga ku endliweni swi nga va njhani wena Chabalala i ta i ta i ta i ta vona nkhuvo wa n'wana ivi va twanana Chabalala a ta va tshama laha na Maluleke ku hlekeleriwa ku n'wana na yena a ta kota ku a ta kota ku tsaka na minkombi ya ka Chabalala yi ta kota ku tsaka. na mikumba ya ka Maluleke yi ta kota yi ta kota ku tsaka laya a ku dlaya lowu vuxaka laya la ku va ku endleriwa n'wana ma ni twisisa ivi loko hi yi jika hi yi yisa kwihi ka ku lovoriwa ka n'wana na yona hi ta yi veka tano Hi loyi Chabalala, Chabalala i lovole nsati ivi nsati loyi a nga n'wi lovola i koke rhanga na n'wana na yena i n'wana wa ntombi xana xuma lexiyani loko xi ta Chabalala wa xi teka na kumbe Chabalala i teka xuma lexiya a xi yisa ka Khuba hi papa wa n'wana na nakona laha va ta tshama hansi va vulavula na Khuba na Chabalala, Chabalala i ta byela Khuba a ku hayi Khuba. Leswi swi nga so ni ku hlayisele n'wana swi va kahle xuma hi lexi xi tina n'wina va ka Khubai tekani la mi ya mi ya nyika Khubai hi ku hi leyi a dya yini a dya xuma xa n'wana na loko ku ri ke ni ku na majazi ku nga ku yiwa na wona yo mbarisa va ta ku. Chabalala i ta ku yi teka wena khuba hi i mbala jasi ra n'wana hi loyi n'wana i lovoriwile na mabandi na mibala liya hinkwayo ivi ku tshamiwa hi ku tshamiwa hansi ku tsakiwa ku hlekeleriwa van'wanyana va ta ku hayi loko swi ri so Chabalala i ta ku hayi khuba hi ku va hi hunguta milomo mfowethu a hi teki jasi leri hi nyika malume wa mhani wa lowa ntombi hi n'wi nyika na bodlhela a nwa a tilondla. tanihi yini hi malume ivi swilo yini swi va kahle loko ku ri ke ni va twanana Chabalala na Khumbayi, Khumbayi i ta vhaka le ka Chabalala ku fika ku tshamiwa ku tlangeriwa ntirho wa n'wana na loko ku ri ke ni n'wana ku biwa swo swa switepe kumbe ku ngheniwa ka ti-white wedding va khome hi voko Chabalala i ta ku hayi wena Khumbayi khoma n'wana wa wena hi voko. ivi mi kuma ku ba a ku hayi ni ku kurisele n'wana a ku hayi chavalala hi wena i nga kurisa n'wana yaloye heyi swin'wana na swin'wana leswi nyiketa wena mfuthu a hi lwi hi endla ku n'wana a tsaka ivi chavalala a nghena la a khome n'wana ivi ku endla ku endla vuxaka swilo swi twanana swi va kahle se la ni la ku zama ku hlamusela yini vanhu va ka hina. Nyimpi liya mi kuma ku mimiti yo tala ya yi endla loko vana va ya ku lovoleni loko ku ri ku i rhanga va koke na n'wana ivi ku landza timali ta xuma ku lombiwa timali ku holobye ku lwiwa na mabodhlele ku lwiwa na majazi na minceka na swilo leswi hinkwaswo a wu fi moya wolowo. A wu fi moya wolowo mi ta vona hina Matsonga Machangani hi ta ya kula hi ta hanya kahle ku fana na tinxaka letin'wana. Loko n'wana a lovoriwa loko ku ri yini i rhanga a koka na n'wana tshama ni hansi mi vulavula papa n'wana na na na step father. ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa kumbe mhana n'wana na step mother ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa va hlekelela va endlela n'wana vumundzuku bya kahle ku na mikwembu yi ta kota yi ta kota ku tsaka. Na khensa ku va mi langute chanel ya Matimba hi Moya Lowo Lama Leyi Phyuphyeke kumbe mi subscribe-a. Danko.